Хәерле көн, хөрмәтле авылдашлар! Авылыбызга кунакка кайткан авылдашларыбыз бүген бөтен илебез Бөек Җиңүнең 75 еллыгын билгеләп үтә. Хөрмәтле авылдашлар, үзебезнең исемнән, Азнакай агрофирмасы җитәкчелеге исеменнән, депутатларыбыз, ветераннар советы исеменнән һәм шәхсән үземнең исемнән барыгызны да Бөек Җиңүнең 75 еллыгы белән тәбрик итәм. Хөрмәтле авылдашлар, үзебезнең авылдан шушы Бөек Ватан сугышында Күпме авылдашларыбыз сугышка китеп, күрмәләрен әйләнеп кайтмадылар. Без бүген сугыштан кайттык һәм сугыштан җәрәхәтләр алып кайтып, инде вафат булган авылдашларыбыз хөрмәтенә үзебезнең һәйкәлебезгә чәчәкләр салдык. Хөрмәтле сугыш ветераныбыз Габдулла абый, сугышта һәлак булган Бөек Ватан сугышы ветераннарының туганнары, балалары, тормыш иптәшләре! Кадерле сугыш чоры балалары! Сугышта әтиләрен югалткан, ятим калган балалар! Сезнең барыгызны да чын күңелдән шушы бәйрәм уңаеннан тәбрик итәбез. Бүгенге бәйрәм ул үзе шатлыклы, үзе кайгылы да. Чөнки күпме гаиләләр үзләренең якыннарын югалтканнар. Күпме аналар үзләренең балаларын сугыштан керткәннәр. Күпме хатын-кызларыбыз үзләренең ирләрен зарыгып шушы сугышлардан кертеп алганнар. Кайткан авылдашларыбыз да күбесе тән җәрәхәтләре алып, йөрәк җәрәхәтләре алып кайткан авылдашларыбыз. Без бүгенге чор яшьләр балалар, шушы сугышта каткан, катнашкан авылдашларыбызның батырлыгын онытырга хакыбыз юк. Бүген инде безнең авылыбызда бердән-бер ветераныбыз Габдулла абый. Габдулла абыйны аерып, барлык авылдашлар исеменнән котлыйсы килә. Аңа сәламәтлек, тормышның сабырлык үрнәге булып, яшәү үрнәге булып, әле безнең арабызда озак еллар яшәвен телибез һәм аның тәрбия иткән балаларын алдында да олы хөрмәт белән баш иябез. Аерып рәхмәт сүзләрен әйтәсе килә. Шушы сугыш чорында үзләренең хезмәтләрен куйган тыл хезмәтчәннәренә. шулай ук әтисез калган, әниләренең ярдәмчеләре булып, нигезләрен саклап яшәгән әтиләрен югалткан үзебезнең сабыйларга, хәзер инде аларның үзләренә дә 80 яшь күбесенә. Һәрбарсының да шушы авылда куйган хезмәтләренә, сугыштан соңгы авылны күтәргән хезмәтләре алдында

Хөрмәтле ветераннарыбыз, рөхсәт итегез сезне Азнакай муниципаль район башлыгы Шайдуллин Марсель Зөфәр улы исеменнән Бөек Җиңүнең 75 еллыгы уңаеннан кайнар тәбрик итәргә. Сугыш чоры барчабызның тормышында хәсрәтле, ачы кайгылар калдырды. Борчуганнан гына Анда 200 дән артык авылдашыбыз Бөек Ватан сугышында катнашты, яу кырларында халәк булдылар. Хөрмәтле сугыш чоры балалары, тыл хезмәтчәннәре! Күпләрегез әти дип бер тапкыр әйтә алмыйча, ачы хәсрәтле язмышта, ачлыкта, ялангачлыкта яшәдегез. Бөек Ватан сугышы тәмамлангач та, илебезне торгызу өстендә

Ныклы сәламәтлек, озын гомер, гаилә иминлеге телибез. Киләчәктә бервакытта да кайгылар күрергә язмасын. Илләребез тыныч булсын иде. Сезне чын күңелдән 75 еллык уңаеннан кайнар тәбрик итәм. Якыннарыгызның, туганнарыгызның кадер-хөрмәтен тоеп, озан-озак гомерләр яшәргә насыйп итсен. Бәйрәм белән, хөрмәтле авылдашларым!